Adendo Nyasaye mar nyiseche mosemiya kinde mondo abed ka. An an Nerea Mbewa ma Nyarasembo Kanyikela motedo Karachuonyo Kauma skul Kandiege. Kinde ni Nyasaye omiya ng'wono mang'eny atiyo tich Nyasaye e piny Nairobi. An jal ma Yesu Kristo nowaro Adak e piny mar Obama. Uh, namba naringo piny kanyo kaw mondo watudre e kinde ma pok alemo mondo achak yalo an kod wach madwaro mondo awachi adwa nagone jo kanisa miluongo ni hope for good in christ gen gik mabeyo kuom yesu koloke gi dholuo tumaini vitu vizuri kwa yesu kanisa mar hope for good in christ Nyasaye mondo ogwedhe gi pastors ge gi ji duto maleme kanisa no mowuok kuonde mopogore opogore moko wuok Kariobangi South, Pipeline, Utawala, Umoja, Kayole ging'eny. Omiyo Nyasaye mondo ogwedhu kuom rit muserita e ndalo mang'eny ka uting'o ting'na. Nyasacha mahono mondo ogwedhu ogwedh jotend kanisano te oting'gi malo oyawnegi mbapingi nyasaye maduong' man gi teko agoni erokamano nikech isekela ka sani e nying yesu kristo ma janazareth ruoth wanie lweti kaka lone lwet jachwech irie badi wach ni mari igol ng'injo ng'injo ma jachien nyalo keto to wachni oliel kaka mach nikech muma wacho Nene iwang'o lew Jeremia. Koro an be an ka mondo iwang' lew lewa. Andika lero ni timo jotichni bedo kaka ligega. Itima ligega komanda. An asemiyo nyingi duong' nikech in pok irem kata dichiel. Nyingi mosiko mondo oyud duong' e nying Yesu Kristo ja Nazareth. Amen. Chunya ogone Nyasaye maduong' erokamano. Adwa nasom kodi muma moro mahero kabisa moromo maler osemiya. Yiene yie mondo asome to yie wasome kodi muma mar Joshua auchiel e wang'e. Yiene yie mondo wasom kodi mumani. Ahere kabisa nikech okonya. Andika wacho niya, Ranga Jeriko nolor matek mondo ogeng jo-Israel oko, kendo onge ng'ama ne nyalo donjo kata wuok. Ruoth Nyasaye nowacho ni Joshua niya, Asechiwo Jeriko gi ruodhe e lweti, nyaka ilwor dalano gi jogi mag lweny kuom ndalo auchiel, kilwore odiechieng' kodiechieng'. Dichiel. Jodolo abiriyo nyaka dhi e nyim Sandug Muma. Agone Nyasaye maduong' erokamano. Andika wacho ni rangaj Jeriko nolor matek. Rangach mar Jeriko. Ndiko wacho ni nolore matek. Akia kaka Nyasaye biro konya mondo aler wachni. Gimolor matek. samoro goye kifunde samoro wang'i gi welding lure yani inyalo kel chumbe ti iwang'o koni iwang'o koni to iwang'o diere kata odinore ok iloa ok iwuogi to ok idonji olore gimolor en gima ng'ato nie i ot to lor ni dhoot to ng'ama olor okia ok owuogi ok o- onge kaka otim ng'a donjo be onge nikech onge ng'ama ong'e gima ng'ama olor koro ndiko wacho ni ranga jeriko nolor matek onge ng'ama ne nyalo donjo kata ng'at ma ne nyalo wuok koyudi ni bet kaka bet ni to mano ema iyudo wan an ka sani mondo awuo kodi jal maneno tv ni kata jal mawinjo dwonda jal manena to aneno in ema wuoyo kodi andika wacho ni rangach mar jeriko nolor matek nyaka kama ibeteno nitie gima olor kuomi winji inyalo lor kuomi nyuol mok inyuol nyithindo to ni iyi kaka inyuolgi onge nikech olor ndiko wacho ranga jeriko nolor matek nitie gima olor kuomi matek kama wawuoyo kuom gima olor to in inyalo lor kuomi gimoro in gi certificate mabeyo kabisa tikawo jomofel kama idhi timo interview to in iweyi nikech ang'o olori matek unyalo bedo nyiri mane usomo kendo utiyo uchamo msara samoro ja business to nyiri weteni osedhi tedo te ma ka giromo kodi go ni ng'ane in nitedo kanye e, jaodi timang'o wiyi kuot hudhi muwinjo mubar gi wembe nikech gimidwa dwoko onge nikech olorni matek ma kawuono iki medo niang' dendi osechako jowore nikech olorni matek ok inyal dhi tedo chwoto nitie ok onge ng'ama olorne matek inyalo di chuma kawuono en gi 40 years pok onyomo nang'o nikech olorne nyiri okonge nitie samoro wang'e modin onena kama to kone nyako en entie ndiko wacho ni ranga jeriko nolor matek onge ng'ama ne donjo onge ng'ama ne wuok olore kaka en no Be ing'eyo ni ranga Jeriko lor nyaka in miwinjo ni lor ni in Jeriko? Nikech adier ni nyuolo nyiri gidhi ka chwo gin gadier to dhiang' onge mokel dalani dichwo onge mosedonjo dalani mobiro neno nyari gikawre gidhi tedo omera olor matek Ane kaka ndiko wacho. Wan kod joma olornegi ma nyako monyalo bet go to nitie to monyalo nyuomo kaka chiege mondo dago onge en en og- ogore to dhi ogore to dhi ogore to dhi nikech olorne matek. Wan gi nyiri mabeyo kabisa yani ober kodhi to ober koduogo figa nane ha? maka wuodore meni munore gi iye onge gima nyiso ni en nyako yani onge gima nyiso ni en dhako nikech dichwo makawe onge ndiko wacho nitie ranga jeriko nolor matek ing'e ni nyalo lorni ma en kidhi e kong'o kiduogo to ka in dichwo to lawi otimo pi nikech olor ni jeriko olor ikia ni mer be ikia ni lairo muma wacho ni ranga jeriko nolor matek ing'eni ka ngach molorno to nyalo keto ng'ato kata onindo onene dier onindo but koleko to kaga nduru ka ng'ama inego nikech olorne rangach olor muma wacho ni rangach eriko nolor matek onge ng'ama ne nyalo donjo kata wuok rangach mar Jeriko ulor matek ing'eni kata ka koro wuoyo kama to wan gi joma winjo tv ni adier kendo ginena sani tadwana wachni ni gimomiyo ituo idhi osiptal to pipimi mapimi mapimi mapimi mapimi mapimi ma to tuo onge tituo adier rangach mar jeriko nolor matek ok inoyud tuonino nikech tuonino nodhi monyon piny moterne oter kachuoga molori matek ne samoro kata tuonino nodhi morute e nam mondo ibed matuo koro kimanyo to ok iyude nikech en ei pi gima nei pi ok iyude nikech olore olore kuma entie e pino bende wan gi jomoko sani manene taneno gi to winja sani man kawuono kodhi e siptal tiyude gi typhoid kiny kodok ipime kendo koro namiba uchako dok ni brusela kochako dok ni en gi arthritis Kochako dok ni en gi- gi malaria maduong', ok ang'eyo malaria maduong' to rom nade. Ng'at achiel ni iyudo kuome tuoche piero ariyo. Odwa thiedho gi nang'o to pesa no ni kanye. Nyiso ni ok otuo. Jachien ema wilo gige ka. Sa asaya modhi e laboratory tiwilo gika. Tieno lorni matek. Ok ing'e ni ng'ato to kolorne matek to nyalo kete mondo ogow modhi ka juoga mocham chiet ajuoga momo motwo ni mano yath mar buru mondo nang' kendo imiye kaka dos kone minang'o gokinyi nang'o sa auchiel tinang'o otieno kare mana chieth mana jogo dhi opiel e pap to tuoyo motuo e wi mabati ne motimo kal kae to rego rangach kolor matek to gik manyalo timi kia rangach molor matek andika wacho ni rangajno nolor matek ng'ama ne donjo onge to ng'ama wuok bende onge ing'e ni rangach kolor osemiyo chwo mang'eny olo nyaka lon ma pesano olal e lwete nikech rangach nolor matek gima timo go onge chulo lowo moyago dayo gima timo go onge nang'o nikech ne olor gige ne momulo gi lwete olor matek onge kama odhiye ok odhi ok osongi ochung' achung'a kanyo ing'e ni rangach molor matek nosemiyo mon moko otiyo ala mar chwako kong'o mokarore e kong'o mochikore e koni kendo chako chikore e koni kodong' dukne kor apako rabi wuod nyasaye mokone winjo kong'o ine ine jaode ine mipuonjre nyithindo ine michiemba machamo kadiyo biro kato mak ni to ma momi isomo to gima nyiso ni somo onge nikech kimadho kong'o tininde tie dak nikech mano gimolor To an ka kod Yesu Rabi, Emanueli Simba Kayuda, Osana Jaloyo, jal mane owal ka piny okwamo, ma Nyasaye omanyo ng'ama dine res piny to ka onge. Nyasaye omanyo kolor matek, odwaro ng'ama kel kifungu mondo oyaw ne onge. Ka Yesu wuok, Yesu ya okelo kifungu molando hali ya hatari ni teko te polo kende piny osemiya kendo osemayo jochiende loch kod kifungu margi moting'o kod tangasa ni teko te osekawo nyaka kifungu e lwet satan koro kawuono kata kolorni ma in kata ki ka in miyo ti ineno duong' mar mine ti inene dweche adek mok yiwe mano gima olor wuono wan gi yesu nosemayo gi kifungu ibiro yawe sani kidwaro mondo yaw in iyang'i pile ni in gi growth to kendo ichak idok idok en resistance growth ii mano gima olor wan gi yesu rabi obiro yawo sani nikech ondiko ni kifungu okawo mayo jachien muma wacho ni rangaje ni kuno lor matek ne onge ng'ama donjo kata ng'ama wuok an gima olor kuom yakia jal moora mondo ayal ong'eyo gima olor ing'eyo ni nyalo lor dala ng'ato machiwo inyo ogedo ma kae to yudo pesa to chako loko ode machielo maduong' asto waro mabatika to dhi okano ni chieng' mondo ogergo jikon koka kwargi molorne matek odhi onyuomo dhako matin to okawo mabati chi wuode okawo mabati joka wuode manyo gigole odgi ma gisedake ma ma motweyo mondo koro obi ogergo jikon to nikech olorne kwargi olorne onge ng'ama nyalo yawo ne olorne ok owuogi to kodonji to kwargi kawo dhako matin mobo olorne kaka olorne lorne dhakoni to lorne chuoro ma kwaro kawo mabati modhigo mogerogo od dhakoni kendo mabati mar simba mar wuode mano gimolor to yesu biro yawo kawuono ing'e ni lorono to nitiere nyaka chuo molornegi mokaka nyathine ma nyathi chiege monyuomo madhako ni chiege ma gin ge ot otieno te odiochieng' te ma mare kawuoyo kamano to joma dongo winjo gima wacho ni nitiere dhako nyalo dak gi chuore to en gi nyathine ma nyako marom kode to chuore ong'e ni ma to chiega to kawo nyaridi bochako terore go mano gimolor wuono nitiere yeso moro mabiro yawo gik molor te kata bed ni setimo yeso biro kechi sani gimolor gimolor rangach olor matek momiyo chuo moko nobiro nairobi kaka odong dala onge onge kata ot en gi nyithindo ma yiegni piero adek pok ong'e dalagi nikech nolor matek onge ng'ama nyalo yawo to kuma emomiyo wayalo yesu nikech yesu ema nigi kifungu en emonyalo yawo gik moloro yawo te nikech ndiko wacho ni kama yo onge nyasaye ne oketo yo ka nam odino to farao odino to jo-israel ywak to musa tiwa lamo nyasaye to ang jehova okelo yo kama yo onge gimolorno wan kod nyasaye manyalo kelo yamo mar uwe sani moyaw apako nyasach nyiseche ing'eni inyalo lor ne ng'ato makata en e nairobi ka en gi mon piero adek to chiege monyuomo ken en gi mon piero adek nikech olor ne kendo yesu mabiro yawo jal mano yawo ngimana ka ngimana odhi iso nopenjo motho jal ma yalo ni ema nodwogo ngimana jal ma yalo ni ema noresa yesu ma yalo mosiep chunya emomiyo anyuolo nyithindo ichie nodagi moguru bit abende nolorna nokanyal keto nyathi piny osiepna ma yalo ni ema noyawona gi kifungu nikech owacho nosemayo jochiende loch kod tekogi te mosembogi e lela ratiro in iwinjo ka mari nolor gi kanye mari olor gi kanye olor gi kanye Ruodha noyawna kolor rangaya. Mana ng'ato ochidora gi ni nyaka lor. En lweny ma en lweny gi tuo mok dhi. Jal ma yalo ema noyawna rangach. Mari nolor gi kanye, mari nolor gi kanye. Momiyo abedo gi kwe. Chieng' nobandika nying magalagala. Apako Nyasaye maratego. To sama ne Yesu biro kod kifungu, Malamu ma Ruoth owuoyo koda ka jachiendwa nosemba ka chiaye misembi tero kar modho Yesu ma yalo ni jal ma nogoyo rubit jal ma nawinjo kawuoyo jal moketa mabet jal momiya nigi dalana jal mosemiya kwe kata jachien go asumbi jal manyalo ni nigi teko nikech en gi kifungu monyalo yawo kamolor matek gimoro amora molor yesu biro yawo sani ndika wacho ni ranga jeriko nolor matek ne onge ng'ama nyalo donjo kata ng'ama nyalo wuok mama bende nokolori matek ma in kimako ich to lwar kimako ich to lwar olorni matek to yesu biro yawo ndugu bineno kolorni matek in gi jaodu to gima nyiso ni in dichwo onge tekoni norumo to kobiro biro paten to chako rumo mano olorni matek To wan kod Yesu biro yawe sani. Ndikini ranga jiri kuno lor matek. Apako wuod Nyasaye. Ok ng'ani yamo kod lor negi matek adier. Makana kane dala ne to chiech ok dhi e dhood ng'ato nikech olorne. Olorne miwe ni kidala modak e nok mare en gweng' jomoko ng'iewe lo kori pimone ka chiemo mipimi oter. Mano gimolor. To yalo jal ma biro yawo sani. Siep na wuod Meri chieng' jamondo. Uchero lotho. Simbe kayuda. Ubiro yawo sani. Gimoro amora ma jachien oloro kuomi. Wan gi ji mano chako business gi milion achiel. Kawuono business ne odok back to 90 shi- 90,000 shillings. koro ma e gima kelo mondo awachni niya kuma milion achiel odhiyeno ibiro yaw sani odiechiende mokawogi to ibiro yawgi kawuono wan gi jomoko molornegi en oganda modakgo nikech olorne kawuono abiro kelo yesu dum abiro kelo yesu jal ma kowir kuom ng'ato gik maricho aluonga ni ni repellent jail en gima owir kowire kuom ng'ato to gik maricho ema dhi akia gima olornigo iti ng'eyo gima olornigo ranga jeriko nolor matek onge ng'ama ne nyalo donjo kata nyalo wuok ino gine kolorni nying'iewo gari gari chake uso nikech olorni matek donge nyinyi gia plot migero plot iuso kuma itere pesa ikiya nikech olorni mapek gigigo dhi gidhi gibiro ringo kaka lausi bir yesu ja nazareth bir yesu ma jares bir yesu ma jakech bir yesu ma jagony bir yesu ma jachang bir yesu ma kelo gik ma onge bere en emoyawo rangach molor in bende dwani ibedi piny mondo ipar nikech olorni matek ma en tich ma kiyudi to iriembi kapok ochuli iyud tich ma iriembi kapok ochuli iyud nyiso ni olorni matek wan kod yesu kristo wuod jehova en gi kifungo nando nie msalaba nomayo joloch kod joteko tekogi te sa oromo ibiro magi tekogi kawuono ok kiny sani ibiro ma jochiendego tekogi te ok gichak gichung' e nyimi kendo ing'e ni jomoko loregi ma nyaka wuon ngima notho emosiko leko pile ka pile min ngima nyotho ema biro go kode mbaka moko lawe nyaka gibedi nikech olorne ndiko wacho ni joriko nolor matek ne onge ng'ama nyalo donjo kata nyalo wuok ang'o molorni to wan gi yesu biro yawe sana ang'o molorni Olor niango wan gi chuo moko mane onyombo ma chuo mondo oweyo ma kawuono gikia kuma gidhiye gi kuma gidhiye nikech olorne dhako cha gima ogolo okia kaka oyudo moro okia dhako be nitie ma nowe chuore wan kod mon moko ma chuo gi ema oringo oweyo nikech olorne kanene to nene katakataka ok ing'e ni wan gi jomoko ma jachien owiro chieth e wang'gi En ka moro moro modakie onge ng'ama dware nikech jachien orwako taka kuome. Otawo nikech jachien oketo gigo kuome. Kawuono ndiko wacho ni danga Jeriko nolor matek. To Nyasaye oseketo Jeriko e lwet Joshua. Adwa ni winje chunyi kata ka Jeriko lor maonge ng'ado nyonge ng'ama wuok. Nyithindo pangore ito ok wuogi. tich opangore mbele ni to kiyudi klas rieko ni kuomi to kinyalo somo mikal penj ofise ni nono tem inyalo yude tich onge nikech olor nyasaye okonyo gi dhako moro mosetieko higa piero adek kapok onyuol wan gi nyasaye ma o- en- sa ok chande ndalo ok chande i- eh, hiki be ok chande nyasaye nyalo timo sani nikech ne otimo ne ibrahim gi sara ka ndalo norumo maneno ne orumo ne madwa ni ruoth otimna nego hono mondo obi otimneno wan wadwaro gik matinde sani ka ng'ato ochung' time neno to wacho gik madongo gik moko mathindo thindogi zaburi mag yuechgi to ok wadwaro wadwaro gik madongo ma nyasaye timo nyasaye okele dhako moro mosetieko higni piero ariyo gabich kapok omako ich ne adwaro e dichwo moro ma jahiga piero abich to oonge kod mwelekeo nyasache odwa timoni sani ayudo kijana moro ma kumo aigi kumo dhi okia owuotho mowuoyo makende mochwado lwete ng'ama gore koto onge nikech olorne kata oneno wuotho kama owuothono to olorne mon gi emanueli ndiko wacho ni ranga jeriko nolor matek mondo geng' jo-israel oko kendo onge ng'ama ne nyalo donjo kata wuok ruoth nyasaye nowacho ne joshua niya asechiwo jeriko gi ruodhe e lweti amekaa mondo aland hali ya hatari ni jeriko gimolorni no gimolorni no gimolorni no akeno lore gi kiful mar iluonge nang'o kiful mondo otie maduong' ma midi kia midi en e kiful motegno mogik ok ang'e ni marino lor gang'o kuda marino nowange welding akia awacho ni kuda marino nolor kokunye ilo kono nokata dhiang' monindo ataro kitundu kama kilorogo mari akia joma kono nolor magi mana gi rombe mano yang' ka neno moko nolor gi diek mano yang' piendegi to we ka wuotho ka lwang'nigo kuomgi bo kuma chomo kendi ka diend cha bende ne kuma nochom gi pien koliero kuome ka lwang'nigo kuome bo notame koro in be kawuono kata iwuotho to lori kuma chom onge aluongo yesu misinga luongo yesu rabi luongo komanda gibed chunje mag dhier ma ji kawuono nigi sola to in pod ing'wono ah, kiroboy kod kuon chunjego te ibiro wuo nikech nying yesu ja nazareth ondiki ni nyasaye owacho ne joshua asekawo jeriko gi ruodhe gi jodonge mi akete lweti koro muom ranga jeriko abende gimolorino teko nyasaye biro muome nying yesu kristo dwa muome sani adwa ni winj ka gima gino wuok winj ka gima gini ketho winj ka gima gini tieko nekech jeriko kolor to jehova man gi kifungu nyasaye kelo kisani winj ka gima idwaro ni kifungu mondo iyago kamolor yago nyithindo yago tich yago udi yago plode yago mtokni ne ondiki ni nyasaye owacho nosechiwe lweti ondiki e muma mar isaya ni anamiye rayaw maro daudi gimoya onge ng'ama nolor Gima odoro onge ng'ama noyawo. Nyiso ni kifungu ni e lwet sisi e puo wuod Nyasaye. Yesu ma nyakwar Daudi. Ondiki ni anamiye kifungu mar ranga eh, anamiye kifungu mar od Daudi. Tiende ni Yesu en nyakwar Daudi. To en gi kifungu te. Ndiko wacho ni gima oloro onge ng'ama noyawo gima oyawo onge ng'ama nolor adwa ni nyisa mari molorore mabiro tamo yesu yawno to ere nyakwa daudi mondike isaya ni anamiyere yaw mar od daudi gima olor onge ng'ama noyawo gima oyawo onge ng'ama nolor yesu oikore sani mondo yawgi kifungu maduong' nikech en ema nyasaye okoro nosemiye ranga- kifungu mar ranga- eh, osemiye rayaw mar daudi apenji nang'o momoko kuomi en wach mane makadwe rumo to landlord biro nikech pesa onge nikech olor yes wuon kifungu wuon fedha gi dhahabu Ubiro yuko piny gi nam gi gode gi mwandu me igi. Be nitie jal ma winjo chunye no lorne, olorne, olorne. Nikech gik molorni to ibi ing'eyo kaka olorgi ing'eyo. Mon gi mon modak e chuo ka joma odak gi lepsi. Nikech dak gi iywayo ka bi wilbar. Ok gidak gi kwe nyithindo to dongo. Mano gimolor. Yesu osebiro mondo oyawni kawuono. Sana dwa yawe. Kel marino, kel marino. Kel marino mondo ikawe Yesu ka jawar. Nikech ka Yesu oloso kada kuomi, to in gi gik mabeyo te. Nikech ondiki ni ka wan kuom Yesu Kristo, to wan kod gik moko duto te. Nyaka mago ma piny ni kia. Be iwinjo kidwaro Yesu simba? Idwaro jaler wuod Nyasaye? En ka mondo yaw gik mondo olemo kodi. Amiyo nyingi duong' wuod Nyasaye achiel kende. jal mane owal ka piny okwamo jal mane owal ka ok nyalre jal olorne matek iselando ni ikifungu rayaw maro daudi in go ondikini isechiwo ruodhi mar rangach molor kawuono wan kodgi kuom nying yesu kristo duto te nyalore inyal ne jal momako tv no inyal ne jal momako kore mapong'ono inyalo ne jal ma ywak oromono itimne maber komanda erokamano ruoth igwedhna joyalo mag steshendni samboy ayubo uko abol maroche omedo gi mamoko mok anyalo kwano dadi iyiena mondo igwedhgi igwedh joma tiyo e studio ni igwedh nyaka sa ma wuon studio nyasaye tim onni madongo gwedhna kanisa mar hope miluongo ni hope for good in Christ moserito ngimana maseneno ono kuomgi nyasaye mondo igwedhgi igwedhgi kama wuok ma badogo igwedhgi te kod jotendgi ji duto man gi chandruok e iye kanyo mosekelo ywakgi mon madwaro nyithinde mi madwaro chwoye mi madwaro nyombe mi nyasaye madwaro tichi mi madwaro promosone mi e kanisa mar hope for good in christ nyasaye timnegi maber nyingi mondo iduong' nikech ondiki ni kitimo ne ng'ama otimoni maber kitimo marach ne ng'ama otimoni maber masira ok nos- masira ok norum e dhodi jogo osetimona maber baba nikech tichni mane imiya gibe itimnegi maber e nying yesu kristo alami ka iye amen nyasaye mondo ogwedhi warad kodi sa nyasaye nyasaye mondo ogwedhu Nyasaye mane owaro mama Mary Ochele pinyru iru mondo gwedhu. Gwedh kanisa ma Mary Ochele rito. Gwedh kanisa mar ru iru mar Vosh. Gwedh nyaka jower manie iye, gwedh ji te gi jokwedhe te gi jodongo te. Nyasaye mondo itim maber. Nyingi musiko man gi teko mondo yud duong'. Iparna kanisa mar Hope Nyasaye hope for good in Christ irit jotende te itim onini waricho waricho ruoth inge yudu duong' e nying yesu kristo ma janazareth amen an anere ambe awa mar kare chunyi kawma skul kandiege an nyara simbo kanyikela modak ndhi warangenya skul an nyari duong' moro mwanose tho iluongo drofas agola boy jal ma yesu kristo nowaro atuti nyoso e piny nairobi ka namba na ero ringo kanyo ka mondo watudre kuom teko mar remo maler manochwere msalaba kalvari nyasaye mondo gwedhi e nying yesu kristo ja nazareth